Ассалаумәгаләйкүм, газиз ва гәзәмәтле җәмәгать. Әүвәл барыгызны да чәчәкле майның бөтен бәйрәмнәре белән җан йөрәктән тәбрик итәбез. Бу айлар, бу көннәр иләрегезгә ямь, Ашларыгызга тәм, йөрәкләрегезгә илһам алып килсен. Якты өметләр, матур уйлар белән гомер кичерегез. Газиз кардәшләр, Европаның шөһрәтле галиме Виктор Хьюго былай диде: Бер милләтнең бөеклеге Аның саны күплеге белән түгел, бәлки гыйлем һәм мәгърифәт бәндәләренең күплеге белән билдәле булыр диде. Әйе, бүген бу көннәрдә җәмгыятебез Башкортстанда дини һәм мәдәни хаятыбызда күркәм вакыйгалар. Бүген сезләрне мөхтәбер шәхесләребез рубрикасында баш калабыз Мәскәүдән килгән олуг халкыбызның шөһрәтле улы галим һәм шагыйрь Россиянең һәм Татарстанның язучылар

Хәерле сәгатьләрдә, хәерле минутларда булсын. Инде мәгълүм, сезнең килүегез хакында башкалабызның хәбәре бар. Сез күп кенә э, иҗтимагый оешмаларда студентлар белән, сәнгать әһелләре белән күрештегез. Инде мөнәсәбәтеннән файдаланып, башкалабызга, Уфа башкалабызга килүегез хакында, асыл максатларыгыз хакында һәм үзегезнең шәхсиятегез хакында да берничә фикер әйтсәгез, инде тагы да сезнең кабиләтләрегез э, булмышларыгыз хакында тагы да ачыклар идек рәхим итегез э, мөхтәрәм э, дин кардәшләр мөхтәрәм милләттәшләр мин монда уфада уфа каласында өченче мәртәбә Беренче мәртәбә мин килгән идем. Мин референт международной культурной миссии Истоки. Шуннан э, Башкортстаннан Чокырга, безнең зур миссиягә, алты илне йөрдек Средиземноморьега. Шунда мин 99 э, э, елына килгән идем. Нигә мөфти Талгат Таҗинга аны чакырырга безнең миссиягә, анда дүрт дин Э, ниткен э, э, идея мәсәлән идея ләкин ул анда бара алмады ул ике мулласын биргән инде безгә аңа зур рәхмәт алар ишет ислам дине динен представляли безнең миссияда вот анан ары идея мин фольклор ансамбле радик гареевны Кечкенә генә ансамблем белән алган идем идән Өфәдән. Алар бик э, матур, бик э, э, нинде җитди чыгыштылар, чыгышлар ясадылар шул илләрдә. Бигрәк тә Төркиядә, анда Казаннан мин чакырган идем Гөлзадә ханым Сафиуллинаны, ул мөнәҗәтләр башкара. Татар халкына, мөселман халыга безнең инде нинди эмигрантларга татар халкына Төркиядә бик ошады инде. Анда Крым татарлары, безнең Россия татарлары иде. Ә, бик ә, матур үтте ул кичәләр. Минем мин шигырьләр укыдым, концерт алып бардым. Ә, дәрә нитеп ялагынча каршы алдылар шул мөнәҗәтләрне, безнең татар шигырьләрен, нидә шул безнең эмигрант халыгы татарлар, мусламаннар һәм нигә Сафюлинага тапшыралар бүләк Мерседес биргәннәр, бүләк иттеләр. Алхамдулилла. Хөрмәтле Әхмәт Саттарович, менә Уфада сез бу көннәрдә кунаклар кабул итү, халыкара күләмдәге Европа мәдәниятендәге, ислам мәдәниятендәге кунакларны кабул итү этикеты буенча Э, һәм ашлар әзерләү һәм кунакларны сыйлау этикеты буенча семинар үткәрдегез. Әлбәттә, бу бик э, тансык, бик кирәкле. Менә шушы тем более хәзер заманда әлбәттә имтиләр арта моның мөһимлеге э, заманабызга көнебезгә Карата актуальлеге хакында фикерегезне әйтегез сез зинһар. Чынлап та, ни минем бойынша, минем фикер бойынша, ни Башкортстан республикасы суверенная республика как субъект международного права, үзенең байрагы белән, үзенең гимны белән, үзенең даны белән, нарга мөмкинлек бар. Э, чит илдән килгән э, э, чакырылган патшаларны делегацияләрне каршы алырга шуңа керә кирәк иде шул шул нине теманы международный протокол дигән нине Э, дәресне һәм э, этикет э, каршылы алу алу нине ничек хөрмәтләргә югары нидә дәрестә ниләрне кунакларны аннан өстәл этикетын өйрәнү шул шул менә ике көн семинарда бик үтте матур кызыксынып әйтеләр мен шул максат белән килгән идем монда сезнең
Русия улуг ватаныбызга Безнең Башкортстанга да, Татарстанга да мәхәббәтегез зур. Менә ул сезнең иҗадыгызда да күренәдер әле. Мин әле сезнең белән монда килгәндә ишетеп калдым. Сез Салават Юлаевның тормышын, аңа багышланган шигырьләрегез дә бар икән. Әлбәттә, безгә ул бик мөһимле, чөнки без Салават оныклары аның рухында тәрбияләнеп, бу менә безнең җәннәт кебек ватаныбыз Башкортстанда гомер кичерәбез. Әлбәттә, иҗадыгызны да ишеттерсәгез иде. Рәхмәт.
Салаватның батырлыгы, халык батырлыгы, аның ул әлдә э, шагыйрь дә булган икән. Мин ул минем э, хыялым, ул минем э, патшам, ул минем дөньяда дөньядагы пәйгамбәрем. Әлхәмдулилла.
Нинди салават. Каһарманыбыз. Да каһарманыбыз. Э, мин инде э, э, хаҗи буларак менә теге дин белән теге темасына булган шигырьләрне укыйм әле рәхим итегез әле казанның мең еллык диварлары әйе мең ел кичкән казан диварлары давыллардан илне яклагыз манаралы рухи сарайлары

Бәйсез илдә дөнья буйларбыз. Субханалла.
Э, Ахмад э, Саттарович, менә әле мин иртән генә күрдем өмет газетасында халкыбызның гомәр хаямы дип сезнең хакта бик матур мәкалә сезнең иҗадыгыз хакында инде мин ишеткән идем салават юлаев хакында да бер иҗадыгыз бар икән дип Э, менә монда бар аргамаклар. Ну, аргамакларны беләсез инде ул канатлы атлар э, легенда буенча безнең э, каһарманыбыз Али Мөхәммәднең Хәзрәт Гали сахабә булганда сахабә шуның шундый дөлле булган раматлар мин шуны әниемнән ишетеп шул нине эндеге мөнәҗәтне

Йөз яз, йөз кыш алдан, җиһан буйлап җилгән атларым, сезнең белән гомер сыен суын кичеп, киләчәккә чапкан чакларым, азатлыкка чапкан чакларым, Идел йортта язгы җилләр исә, бәйгеләрдә уйный атларым, халкыбызга янә Коръән ине баш күтәрә, э, баш, э, башкорт татарым, рухын күтәр, газиз татарым. Субханалла.
Менә сез, Әхмәт Саттарович, Мәскәү шәһәрендә яшәп тә бу кадәр ике телдә, татар һәм рус телләрендә язасыз икән, бу әлбәттә сирәк очрый торган вакыйга. Ә шулай да ничек ул безнең күңелләребезгә хуш. Әни белән гаиләдә безнең әниебез без биш бала Мәскәүдә үтсәк тә без телебезне өйрәндек татар теленә һәм рус теленә дә Динебез э, э, ислам, телебез татар. Күреп торам.
Йөрәгегездә Раббыбыз Аллаһ, телегездә сөекле пайгамбарыбыз Хәзрәте Мөхәммәд Мустафа саллаллаһу алейхи ва сәлламның исеме һәм сезнең ул иҗадыгызга да күчкән. Чөнки Аллаһның барлыгына һәм берлегенә ул мәңгелек аңа таянып иҗат итү дә ул шигырьләр дә Бик күп гасырлар, гомерләр дәвам итә. Ә инде иҗатта бүгенге э, э, канун законнарга таянып, э, кыскача гомерле законнарга гына таянып иҗат итсәң, ул иҗатның да гомере озын булмый. Менә мин сезнең иҗатыгызда күрәм бер саммият, бер Раббымызга таяну. Рәхмәт үзегезгә. Бу бу якты иҗадыгыз өчен. Инде Ахмат абзый, менә миңа мәгълүм булуынча, сезне Уфага Башкортстанда инде исеме данлыклы булган Мәҗит Гафури фондының җитәкчесе Камаева Люция ханым Закировна сезне дәгъват иткән. Бу күркәм бер вакыйга әле Аллаһ Раббыбыздан тәкъдир итеп сезнең белән тагы да күрешүләр насыйп әйләсен дип дугалар кылабыз. Амин.
Ниндидер тагын шигырьләрегез бар ахрысы. Менә сез хәзрәт әткән Темаларга э, татарча шигырьләр менә сох турында, мир турында. Нигә даулый кара диңгез? Милләтебезнең дахи шәхесе академик Ягдас Агып Боргановка Ты куда идешь, Россия дигән китабын укучак укыгач. Даулый, шаулый бүген кара диңгез. Әкияти дию шикелле, кичә генә көзге сабан тигез зәңгәр йөзе иде сөкемле. Нигә дә улы икән изге диңгез, бу дөньяга бәлки үче бар. Тынычлыкка тәңрем салган нигез, без булдыкмы аңа ихтияр? Кемдер янә локаль сугыш ача,

Ахыр заман әллә җиттеме? Мин аңладым сине, кара диңгез. Бу бу э, дөньяга хаклы үчең бар. Гәрчә юри шундый заман дибез. Бу фикергә каршы акыл бар. Бозылык бозылыклыкка каршы ислам бар. Рәхмәт төшкерә. Әхмәт абзый, сез безнең кунагыбыз, сез мусафир, сез хаҗи. Инде безнең Башкортстан халкыбызга да дугаларыгызны җиткерсәгез иде, чөнки Аллаһ каршында иң макбул булган, кабул булган дуга ул кунак, мусафирныкыдыр. Рәхмәт.